Man odwogo gang en. Ber tutwal wa joli wu paco obino obed ki mwolo aye ineno wa obed ki mwolo man gi dugu en ki dugu en wit wit gi tek tek mo ma ka wan lunyodo pe wagwoko lutini ma ber en moni mi nen do cako ngiyo piny ngeni joni gi rarac mo ma pe dong lare. Obedo i gang kwan, iwinyo wa itye cito rwatte ki lawote kun nongo itye cito rwatte ki twon muzee mo ma pe dong lare. Wukur nene me oo i dume adek nyo dume aryo, nongo pinye weng bedo maki maki maki maki pien nongo giyaco dano weng. Litino kwan nongo oyac ma pe lare, jo mukene bene pe gibidok i cukul. Jo mukene gire ki bidok. Jo mukene nongo ni ic ogengo. Jo mukene nongo ni oporo ocito ki dog Kricmas eni. Mukene nongo opore nino Kricmas. Ma ginne myero gwoko lutino matek aye. Neno wek in laco mo ma dong itye wa malo kuca, ibor wa malo, pe iwore. Ineno otac latin mo mere wangi lirwe iye, ineno otac latin mo wangi lirwe iye. Ka inongo neno tac leng tutwal nyo unifom mako dano, cit iwil unifom i kom dakoni wek omak dakoni licwic wek icak neno dakoni. In ka ikwany dako, kwany dako maleng wek wongi wek wek lakodi neno mo ma ibedo neno mon ada ni leng tutwal-li wek obed pe. Kwany dako maleng wek ibedo neno dakoni aye leng. Man jo mukene nongo tye ki dako gang nongo wange pud omito mukenene. Baibul waco ni dako acel laco acel. Gibed ki woro. Ma dong rac loyo en kare ma en, lutino kwan odwogo gangi. Kiwor lutino kwan. Owor lutino kwan tutwal. Nen latin moni dong calo nyari. Neno wa. Ka dong keri ni tye tek tutwal ba, cwal i caji ni, cwal i caji ma megi. Ineno? Ka dong in pe ki nyari pud pi o i level eni, nen latin pa ngatu moni calo lameru. Nen calo lamero kimiyo woro i lutino wek lutino bibed maber i lobo-ni. Wan aye pien watye ki agostelo mot me byero lutino. Nanga omaye nena wee amari kiyweyo kom lutino. An ka anongi kite koma atidi, abiyenyo panga ka aryemi kwede. Kite koma atidi, kite agoro, ibiniang ni jami mukene kare ba lagoro bene lwenyo. Kibed ki woro kom lutino pa dano. Culo gang kwan tek tek mo ka in iweko latin pa ngati moni O mukene wa i P7, en me myero cak sina one-ni in itimo miyo niye i kome. A latin moni kanyo o wa i sina three ma wek odony i sina four itimo ti miyo ni. Latin moni kanyo o wa i sina five wek odony i sina six in itelo talli o i kome. Wek ibal latin pa ngati mo ti tek. Myero ki ngun program nio ka wek iniang maber. Ma kodi woro en ni ka pe i kom dano pe ber ki wor lutino pa dano ki lumegi dano. Cul tek arac. Kin kare nongo cene tek tek romo inoyo i cere, ti jo mukene inongo calo ici twe kono ngo ka wek inong cene. So ka in ibino ki minu me bal ati pa ngaro mo pe ber ki bed ki woro i kom dano weng. Wun lutino kwan be wubed ki woro i kom dano. Nen cecni, gin angeyo ni miti kom tye, but nen cecni me ci amito ne. Ki dong inen gin a pe kelo lok i komi, ineno. Pien ba lunyodo wa woro dog lunyodo, nen ka pe wa woro dog lunyodo ba pe ber. Lanyodo ni dong jony to atoa ki yen cen i komi in ka omayo tye anyero duri ni iwaka waka iwaka waka in.